Hello thlirdute in sava in chhi bei vek awle ka channel a la in lo len avangin ka lawm a ah mithar in nih chuan in lo min lo subscribe sak a min lo like sak ve turin ka sawm bawk cheu a chuan vawiin chu hei ah kan khau chu tangin ah thingpui sen in pah in ka kawm dawn kan in kawm dawn nia chuanin thingpui in dawn ang aw. Hei kan pa nena kan in. Tawn dan tawi te a hre duh tein lo awm pawlh chuanin ka rawn ser ve dawn seuh a, chuvangin ahh Mizo tawng ka thiam lohna laiah min lo ngaidam bawk turin min lo hrethiam a, ka rawn ngen bawk a, chuan enge chuan kan pa nen chuanin tunah hian kum sawm lai kan awm dun ve tawh a, Sanghnih leh sawm pathum, Sanghnih leh sawm pathum ah khanin November thla ah khanin ka hnathawhpui nu kha a thian nu nia chuanin a thian nu bulah khanin hnathawhpui enge single i nei hmel lo maw a tih ah chuanin keimah kha ka thian nu chuan min lo zawt a, i single ta rawh bialpa i nei lo ta rawh a ti a, nei lo e ka lo ti a, a nih chuan ka thianpa in bialnu zawnga Ahh i number ahh ka pe thei ange mah tia i ni e pe rawh chuanin ka thlalak pawi duh leh i entir dawn nia ka tia ka thlalak te kha ka pe a chuan amah pawh kha engang a thlalak i nei em ka tia facebook a mi kha thlalak min hmuh tir bawk a chuanin aw khiah hi a chhiat loh reuh hi ka tia keimah chuan chuan. Min be mai lo a, November tla ah chuan in ka chhiah se, a pe ka number pawh lo pe chuan in ka thlalak pawh hmuh, i number pawh ka pe a, i thlalak pawh ka hmu a, a rawn ko che em ati a, min la ko lo ka ti a, chuan hmati nge va, hmati nge lei ka hre lo, i. I chhiat lo reuh hi a ti ve tho che bawk asiang a ti nge biak lo che a tia ka hre ve lo a ti ve mai mai ni chu ka ti a chuan nge December thla ah khan in min rawn be chho a khat atang khan kan in be chho a ni a chuan thla khat lai kan in be a phone in in hmu lo in darkar kha motor a kal kal kan in kar a nia chu pawh thla khat chhung kan in hmu lo a phone ringawt in kan in be a text leh Kan phone in chuan January thla khan kan in hmuh a person in hei ka rawn inkhua ka rawn kal dawn nia chu kan ei dun dawn nia i hman em a tia chuan mani rawn leng ah rawn kal rawh ka tia chuan ah enge ka mi lai khan in zan hna kan thawk ve ve a nih pawh khan zan hna thawk a kei pawh khan zan hna ka thawk a kan hna kan mut te kha a chhuak em em thin a. Chhunah khan mahse a muk mut kam lo chung chung khan a rawn kalh a, keipawh kha ka lo enge ka lo tho hma ve deuh a, khatih khan chaw kan ei dun a, chuan khatih khan kan inbe chho kha nia, chuan Sanghnih leh Sawm pasarihah kan innei a, tunah fa pahnih kan nei neih chu Pathianah sawmna mahni lam mahni lam i neih lo anga tinge sap i nei a titute pawhin tam em em thin a, mahse keimah chuanin. Umm umm Pathian min Pathian remruata ka ngai e. Eng ang pawh ni se min hmangaihtu ber te hi an hlu a, chuvangin hnamah ka buai lo a kei chuan i min hmangaihtu ber te kha Pathian min pek a ni a chuvangin e hnamah ka buai lo ka ti thin a ti. Harsatna tei ila kan tet te lai atanga harsatna tei ila chutianga umm ka inhnemna leh ka e. Innghahna ber pakhat ka rawn ser ve duh bawk che u chu, enge retheih lai leh harsat lai pawha kan innghahna ber tur chu Pathian a ni a, chuvangin mi nena kan inkaihkhin leh mi rual awnah hianin rilru a ti na a, a ti hliam a, chuvangin Keimahni neih chhun leh keimahni keimahni chan tawkah lawm thiam zel hi hlim hna bul niin keimah chuan ka inhria a. Tehkhin nan a te hle angin lang mahse hetianga kan lawm thiam chuan in riahna kan nei, tui thianghlim in tur kan nei, sil leh fen a hak tur kan nei, pheikhawk bun tur kan nei maw ka tiang tete teka ni tin hian in enge. damdawi inah kan awm lo, kan hrisel, Pathian in damna min pe a teh ang tete dek a, ni tin hian in chhiar thiam ila, Pathian malsawmna chhiar thiam ila, khatiang lamah khanin rilru put zel i tum ang u tih kha ka rawn ser ve duh cheu ni, keimah ka inhnemna leh inthlamuanna a nih thin avangin min lo hluahpuitute in lo neih bakah tiin ka rawn share ve duh cheu a ni. Ni leh.